VIP date oħra u l-medin ċimba Paċevil. U l-guest tiegħi huwa xad naqa special. Mr. Carl B. Hi! Kif aħna? Alright, tajjeb.
Alright, int. Eċetat, jien alright. Issa naraw, ħallu bahari ħabbat. U taf ma min id-dejt? Ma taf. Ovvja, ma nafx, issa. Mandekx imma idejek, ma xsib. Marja raġel. Raġel.
U jessa, U ja fuq il sna naf, ħanu ħammur ma ħabib, nispera li jek.
Tlaqna ħanara. U t-tini guest tagħna huwa ġurnalist tal-isports, Mr. Monsignor. Kif inti? All right, inti kif?
Jien all right.
Għandek ideja ma' min id-dej? Assolutament le, nispera li xaħġ gustus.
Fimni mux daqsek ikraħ imma rajt. E, ikraħ, diġa t-tin indikazzjoni li raġel. Ritna li gustuza jen ma naraw s-sanċta. Ikel mux ħansaqsek jek għandek ġuħ għax dejjem bil-ġuħ. Dejjem bil-ġuħ jena.
Mela tlaqna. Wikil jen.
Tlaqna.
Kifin.
All right. Edvin, jen għandi pjaċir. Għandi pjaċir għedna rak. Mhux mit-television. Għandi pixin li tqajt miegħek l-ewwel darba mużika. Għalkemm toġobni ma naħsibx li il-mużika li ddoq inti. Li tkun li fiddex. Eżatt, eżatt, eżatt.
Kolossew?
All right, għaddej, għaddej. Għalissa affarijiet apparti li s-sajf jidher jisu Kważi kważi pjanat u kalendarju mimli. Eh, jiena niproduċi u koll, ġviri namel dance music jien id-dar, għandi studio u namel ġuratan bazzikament, ġviri ġranet emmek. Edik tal-music u edik tal-futbol.
U ma minn iżżom. Juventus. Oh, ġesu nistammur. Ciao, tlaqt. Kif imma mal-Juventus?
Kuxin tijaj kien, kuxin tijaj zom mal-Juventus u koll. Min missiri mal-Manchester United, ġifiri ma ġiġ dinji differenti. Imma dejjem kont ikun ma' kuxin tijaj kien zom mal-Juventus, meta kont zaħir, iktar kienu zom, kont fissat fuq Baggio jen. Allura fhimt imbagħad jisni dejjem nipprova nħalli t-topp u bħalu. Allura jisni dejjem imbagħad mal-Juve u Vjali u Ravanelli u ġifieri. Imbagħad għajt għad nisallum, ġifieri mhux l-aqwa snin tal-Juve bħalissa ma ok. Huwa klabb glorjuż, klabb li rebaħ dak kollu li joffri, apparti li sfortunatament ġar miegħu ċertu żminijiet koroh, imma xorta at the end of the day. Ehm, naħseb Juventus eh, il-passat tagħhom eh, naħseb irnexxielu jiġbor dak li hu l-Juventus illum. Ilu żminijiet eh, kbar li rawhom jaraw li jġibu suċċessi li jipproduċu players kbar li jmorru ma' nazzjonal li bis-saħħa ta' ċertu players li ħarġu mill-Juventus ġabu s-suċċessi lejn il-pajjiż tal Fuq in-nazzjonal għax ħafna mit-tim tal-Juventus ġieli kien nofsu Juventin. Ġifieri kien hemm żminijiet fejn kienu jgħidulek naħseb it-tim Taljan seta, il-coach Taljan seta jaqbad il-players kollha tal-Juventus u jmur jilgħab dak iż-żminijiet għax Eżatt kemm kien kien. Għax bil-gowl hemm kollox kienu. Aqtal ftit żgħira li kellhom Milan dak iż-żmien u forsi Napli
u Inter. Ma' Juventus minn dejjem naħseb kien jipproduċi kien huwa pedina ferm importanti familja Agnelli. U inti inti bħala sportiv u ovvjament, ġifieri u tittikja ħafna boxes fejn jidħol l-isport, ġifieri ma mhux futbol biss. Le le le, jiena kont nilgħab il-futbol, kont nilgħab il-water polo, biss eh, żminijiet tiegħi kienet ma tistax dak iż-żminijiet sfortunatament ma kienux iħalluk tagħmel it-tnejn li huma, il-klabbs ma kinux iħalluk tagħmel tnejn li huma, trid tiddeċiedi x'ser tagħmel. U one fine day kelli niddeċiedi eżatt ser tkun il-karriera tiegħi u missieri kien fissat fil-futbol, ġej mill-futbol u qalli isma' jien nippreferi jekk tieħu l-futbol u Kont qbadt il-karriera tal-futbol. Naħseb li kelli karriera mhux ħażin, ma kinitx karriera faċli għalija fil-futbol. Għax il-karattru tiegħi mhuwiex xi karattru li eh, jien xi wieħed li ħanoqgħod inħallik tipprova tgħaddini biss. Mela ntqajna għara li mhux kont taf. F'sens li.
Mela ntqajna.
Jien jekk kont nara ħażin kont samurna għadni sal-lum. Jiena l-ħażin ma jimxiex miegħi, let alone kemm se jorqod miegħi l-ħażin, jiġifieri allura kienet kelli dak hu l-karattru, huwa l-karattru t'ommi. Mommi ma tantx kont iċċajta, ma tantx fis-sens mhux kont iċċajta, x'ommi kienet mara ċajtiera l-aħħar. Eh, imma hemm ċertu serjetà. Jekk eh, mhux ħataqbdek tigdeb, mhux ħataqbdek eh, tajt affarijiet li m'għandekx tajt, jew tagħmel affarijiet li m'għandekx tagħmel, għax hemmhekk ħadd iksera magħha. U jiena Huma affarijiet li jdejquni. F'sens, konverżazzjoni tiegħi hija waħda li biex forsi nkompli niċċajta neżaġera, nkompli nżida. Imma mhux fil-kartu tiegħi li nħu pixir nikdeb. Gidba valida biex tara kif ħatorox minna. Nsejħela gidba valida, x'mhux ħanajlek li isma' qatt ma gidba valida. Qatt, imma eh, le, allura fil-futbol jiena wasalt sa l-under 21 sa nazzjonal Lgħabt Premier, lgħabt ma' bosta klabbs, Sliema, Ħamrun. Imma mbagħad meta ġejt biex nagħmel passi kbir li nkompli għaddej fil-kampjonat tal-Premier ta' dak iż-żminijiet jiena naf mal-aqwa plejers. Illum hija ħolma li jkollok plejers bħalma dawk il-plejers lgħabt magħhom. Jien kelli l-unur nilgħab mal-Mundu, kelli l-unur nilgħab mal-Weber, kelli l-unur nilgħab ma' Stefan Sultana, ġifieri Kienu players kbar. Leġġendi. Ma' Ġorġ Vini kollha fit-tim ta' Sliema rajt players qabli li ġabu s-suċċessi kollha lejn il-klabb ta' Sliema, Ħamrun il-ħaqt il-ftit it-tajjeb tagħhom u mbagħad il-ħaqt il-ħażin meta Ħamrun kienu bdew ehm, sejrin ħażin jitilfu president. U mbagħad ehm, ġie żmien li għad tisma'. Daqshekk. Inżilt mill-Premier għal-First, ħadd pjaċir hemmhekk, bdejt insib ħafna nerġa' ngħid il-kartu tiegħi Beda jiklexxja ħafna ma' ma' nies li l-iskop tagħhom ma kienx il-futbol, imma kien x'hemm wara l-futbol. Ġifieri inti għax jiena narahom nara l-programmi tal-isports. Cheers. Għandi pjaċir għal darb'oħra.
Żewġ karatri vera interessanti naħseb jien. Ħalli nispjegalkom kif taħdem id-dejt tagħna. Fit-tablet lestejnilhom stampi fuq xiex irriduhom jiddiskutu aħna. Hemm stampi li huma mhux daqshekk plain fuq x'ħa jiddiskutu. Ħa naraw huma biex ħa joħorġu. Issa ġax jiena peress li nsegwi l-isports u hekk jiġifieri jiġili nara programm li tagħmel inti u dawn. Jiġifieri issa naf. La qed tispjega għaliex dan hu l-karattru tiegħek, naf minn fejn jiġu dawk il-mistoqsijiet meta jkollok xi ħadd tal-MFA taqbad bil-machine gun. U xi MFA biss, ma kollha. Le, ma kulħadd, eżatt, imma. Jien xi ħaġa li.
Imma isma' speċi tibda tfittex il-verità. Ovvjament xogħol ġurnalist. Jiġifieri ma ħalluk tagħmlu huwa xogħol il-ġurnalist. Jiġifieri qed tagħmel xogħlok. Imma jien jogħġbuni dawn l-affarijiet skjetti u ovvjament meta tkun issegwi ċertu affarijiet u tkun tittarhom iktar mill-viċin, allura isek allura eħe, issa sirt naf mela il-karattru tiegħek jirrifletti għal x'qed nara fuq it-television.
Jien nemmen li l-irwol ta' ġurnalist huwa li jwassal hemm barra l-verità. Tista' tispekula, tista' toħloq il-simpatija, tista' toħloq l-antipatija. Jien ma narax li l-irwol tiegħi bħala ġurnalist qiegħed hemmhekk jiena biex la niġbed l-simpatija ta' ħadd, la biex niġbed l-antipatija ta' ħadd, nipprova. Qiegħed hemmhekk biex nagħmel li dak li huwa rikjest minn, fl-opinjoni tiegħi, huwa ta' ġurnalist. Ġurnalist mhuwiex hemmhekk biex joħroġ l-informazzjoni l-ewwel wieħed, imma biex joħroġ l-iktar informazzjoni korretta li tkun. Eh, sfortunatament għandek il-ftit li joħorġu l-informazzjoni, irridu jkunu tal-ewwel biex joħorġu l-informazzjoni, u mbagħad jekk ikollok toqgħod tara mod is-sit jew inkella dak li jkunu diġà qalu, jaraw kif ħajduru magħha biex. Ikun il-link ta' bejn in-nies u bejn x'qed jiġri. Ġifieri l-ġurnalist li ħajwassal l-informazzjoni lejn in-nies korretta kemm hu possibbli. Jien naħseb li l-ġurnalist huwa il-bniedem li he can make it and break it f'ċertu affarijiet. F'sens li Jien nista' noħroġ news fuqek li ma tkunx veritiera u lilek litteralment nfarkek. U jista' jkun hemm konsegwenzi ħafna agħar. Għax jiena ma nafx il-karattru tiegħek kemm hu b'saħħtu, ma nafx sa fejn tista' tasal. Sfortunatament illum in-nies li jkunu għaddejjin minn żminijiet ħżiena they look for an easy way out. Allura wieħed irid joqgħod attent. L-irwol ta' ġurnalist irid ikun wieħed kemm jista' jkun responsabbli. Responsabbli ħafna. Ħafna, ħafna, ħafna. Irridu noqogħdu attenti mhux x'ngħidu, imma l-mod kif se nwassluh. Hemm mod u mod. Hemm mod li twasslu u jasal kif suppost għandu jasal, hemm mod li twasslu b'mod goff, b'mod li ma jinteressakx, tiġi titnellaħ minn dak li jkun. U jaf ikun hemm il għalkemm qed inwasslu l-istess messaġġ jiena u inti. Eh, hemm mod u mod kif tajn. Imma lil dak taf taf ehm, taf tkissru. Allura nemmen li ehm, nippruva nieħu il-way li hija l-aħjar. Jekk imbagħad tibqa' tippersisti li għandek raġuni, jien naf ċert li għandek eh, żball. Hemmhekk imbagħad ħajkonna daqsxejn klex li xejn kolli konna fl-affarijiet mhux għanali.
Il-verità.
Oh, Ġesu. Suppost qed naraw hekk it-toilet paper jew l-injam. Naħseb l-injam il-parkeda jew xi replika pellet. Pellet. Toilet.
Jiena nista' mela, ninduq xi ħaġa. Buon appetito.
Għan niftaħ dijena. Jiena tidher tajjeb, eh? Ismek ma nifrux kollox nistgħu nieħdu magħna nġib dogi le bil-fors kolli. Kollox bil-fors? Bil-fors ħajkonna kollox. Bżax ma ħallu xejn.

li
biki, ekku, ma ma tantx nużaħal biki.
Meta kolli riħ, meta kolli riħ, pero. Ma mux għattajl il-paper biex nissofja u rek. Għax, ehm, iktar faċli tobrox Għawek kollu milli allura preferi tissues mit tajbi għalkemm daj fakkarni li xaġa teorija li għandi jena, forsi mhux ħin li kell di, imma jena m'għandek sans li nagħmel x'imkien toilet jekk mhux id-dar. Nibbi kontrarju tiegħek. Kull imkien.
Fej jiġi, li Jekk id-doq,
jekk jasal il-ħin li hemm bżonn nisir dak li huwa rikjest minni. Jien ser inkun qed immur u nagħmel dak li huwa rikjest minni. Ovvjament, mhux ħa Mitkun kemm se jkun nadif. Eh, mhux hekk. Mhux mhux imbagħad kullum kien kullum kien imma. Eh, imma l-ar meta ikoll jien naf insifer u Ukoll il-flights ta' nsifer, ovvjament il-hotellu, dik tiġi sa id-dar. Ma l-flights u airport u fent, ġviri niprofa nissabordi kem niflaħ, ġviri biex ikolli dak il-home spot.
Jien anzi, meta ninżel minn flight għal ieħor, apparti li nkun diġa zanzant il-bathroom. tal-ajruplan hekk bil-kif. Kif nerġa' ħanerġa' nżanżan il-bathroom tal-airport, ġi sara ħrasek. Mbagħad, ma għandix problem. Ara, ejja ngħid, ġieli nisma' nies bħalek. Ngħid kemm jien fortunat minn dak il-lat li ma noqgħodx. Li ma toqgħodx id-dejja.
Le, le, le.
Jien naf nies jiena li jitilqu mix-xogħol biex imorru. Jiena jiena ġifieri nkun qiegħed xi mkien nitla' jekk nkun super gravi nisa batu indabbar rasi. Illum stess ehm, kont ġifieri sejr il-ġim. Eġa dort id-dar. Tgħidli ma ma dort id-dar u mbagħad mort bil-kwiet.

X'għażlet? Mur waħda għar mill Biża. Ma ġekx films tal-biża? Alien. Jew UFOs, temmen bihom?
Ejjina. Eżi ġurnalist, għara ħafna. Ma mux li.
Għara, mux. Mux li ma nim. Kif bat najdax, ma jidux morri għajdu għada li da jom meta. Jemen. Ġiri tara. ċertu affarijiet, li mod milux ħarġet fuq l-news kollha, li kienet għadha fuq ehm, news portals li huma ta' barra. Amerikani. Taljani, Ingliżi, eh, Amerikani. Li da kien hemm persuna fuq ajruplan u fettilla kienet ehm, viċin li Tillandja u kienet qeda b'mobile u f'daqqa waħda di tara isa dubbina dejjek. Speed of light. Dak ġara li meta tawielhom tkellmu n-nies li għaddew il-kumment tagħhom in-nies li jifhmu. Fem, għalu, u għet ma jistax jispjega zaċini minħabba s-saxħa li kienet għaddeja. Bissu ma d-dew iġibu filmati uħra li għedin titħol fuq YouTube u tfittixu. Fej kienem zewċ aeroplani, jek musir zbaljat, eh, tal-armi Amerikana, li dawn huma aeroplani tal-ġlied b'saħħithom, veri veloċi, immens. U da qabad fuq il-kamera, fuq l-infrared kamera tiegħu li jkollu xi ħaġa li tant kemm bdiet taġġel li meta beda jikkalkula l-ispeed, beda jgħidlek din impossibbli li huwa ajruplan, m'hemm l-ebda ajruplan li jgħaġġel daqsa. Issa ġejja minn pilot Amerikan waqt li kien qiegħed itir. So, qed jgħidlek li dan li naħseb l-ispeed jaf x'inhu għax kien qiegħed fuq xi, mhux se żbalja xi F-16 jew x'kien. Jiġifieri qed jgħidlek isma' dan m'hemm l-ebda ajruplan jew oġġett li jista' jtieħdu lis-saħħa. Issa, jew għandek xi pajjiż li kien qed jipprova xi ajruplan jew inkella xi ħaġa hekk li. Jew xi ħaġa ġdida.
Xi ħaġa ġdida li tista' twassal għall-gwerra. Jew inkella there's something very far li bħalma huma ma jafux li aħna qegħdin hawn, aħna ma nafux. Aħna ma nafux li qegħdin hemm.
Eh, imma jekk kien qed itir viċin tagħna naħseb li nduna b'xi ħadd minna ġifieri. Tixtieq jiena jiena dawn l-affarijiet Anki daw li għajdu jaraw il-ħares u jmorru xonted u jmorru ġoxi dar u jibdew jajtu l-spirtu, jien daw bezzawni. Jien anka dar wahdi u koll eh, nkun jgħat wahdi d-dar nixħel kurutur għax u nimxi snin inġa mal-ħajt għax nibza. Aħseb wara nkun naf li jgħixu l-UFO so jista' ċempel il-bieb niftaħu jisib UFO. Din xolti għaj propja. Apparti li naħdem bħala ġurnalist, ma xolti għaj propja huwa li naħdem ġo autorita' u ndur il-bini tal-gvern li jkun mitlu. Nidħlu f'ħafna postijiet. Postijiet li huma ta' ċertu importanza li jkunu abbandonati. Il-biża' tiegħi huwa li nidħol u għall-aħħar sqatt insib 'il xi ħadd jew jkun qiegħed rieqed hemm għax qed jabbuża mill-proprjetà li ma nkunux nafu. U jtik qatgħa jbelgħek. Iħassrek, iħassrek, jiġifieri nista' nassigurak darba minnhom li żedt qattusa. Jien dil-qattusa tant kemm Ħasslitni, jiġifieri kif rajtha nieżla, li dak il-ħin ma ndunajtx, jiġifieri kelli noħroġ barra u nara indunajt x'kienet wara. Jew li għal ħesqat nidħol u nsib xi ħadd li jkun taf kif daħal hemm u ma nexxilux joħroġ. Jew xi ħaġa ta' jew ġara xi ħaġa. Ta' ta' biża'. Imma le nkun jgħat id-dar jien wieħed li ma norqodx kważi l-lejl kollu, diffiċli biex noqgħod il-lejl kollu, nqum. Laqqas nixgħal, jiġifieri mill-kamra tas-sodda tagħna għall-kċina ma nixgħalx, imbagħad kif nsajf il-kċina nixgħal il-ħud.
Eżatt, dawl biżżejjed. Dawl biżżejjed. Ok, imma sakemm nasal. Jien ġibu su stadium. Biex nara u ibna nixel kull mem u nittawal wara l-kantuniera. Għetaj li naf imma niskerraħom Postijiet mudlama ħafna. Imma jekk ehm, jekk kollhom ikunu jeżistu naħseb li d-dinja tiltaqa' magħhom ma naħsibx tkun. Forsi m'għandhom sara daw.
Nispera li ma jkunux kif iġibu l-films dejjem jattakkaw daw ikisru eh. hemm u għax għandna biżejjed kien sir. U jattakk minn hemm u minn hawn Forsi ma jagħmlux sara u ġifieri. Ja forsi jsalvawna wkoll. Ah, rock, paper, scissors. Mm.
L-iskola. L-iskola jew ma tfal, ma tfal. Eh, ma tfal. Pa tifla jena ħireġ, għaw ħirġa. Eh, eh, tini, le, mux ħanti, eja pa, rock, paper, scissors, jessa jek nerba jien, tini 20 flok 10. Rock, paper, scissors. Dejjem 12. Familjari. Ma dejjem 20 toħroġ, ta' għatmu toħroġ it-10, dejjem telli fejn. Ġviri, eh, anka jek titlef. Jekk titlef. Jekk nitlef inti.
Trenna li għaw. Eh, jekk terba. Jekk terba. Jekk kważi terba. Eh, eh. Imma jekk nitlef, jekk titlef ixot li rari. Mamma, niftakarx jekk xaċċi darba tilfet, imma jekk titlef xorta. Jekk ta' titlob 2020 ħajkolla tiħu. Ehm, Eżir daw tal-żminijiet ta' tfal, tfulija. Imma
affarijiet li qabel konna Qabba, eżatt, daw kienu l-affarijiet li kontarom unkon għamluhom day to day, normali, ġurnata, biex naqtaw għall-loba, jew futbol, jew biex nilabu l-iskola u daw l-affarijiet. Daw kienu affarijiet ta' kuljum. Naħseb huma li sbaħ affarijiet ta' sempliċement raġuni li bdaw aħna konna inqattaw ġurnata. Huma, iż-żibeġ, il-boċċi. Il-mela.
Konna niftakar nagħmlu l-passju. Jiena fejn kont noqgħod viċin hawnhekk, kemm naqbeż il-ġnien hawn iċ-ċint u kont niġi l-bandli. Il-bandli kellu żur żieqa l-bandli kellha dik li dduri merry-go round kellha naħa l-oħra bandli minn daw tat-tfal li ddaħħalhom. Ġo dik il-biċċa kien jirnexxilna nilagħbu l-futbol. Mhux l-ewwel darba li ninsew li hemm il-bandli u konna niġu sticker ma' dil-bandla ġifieri jew ma' xi waħda minnhom. Ma konna nilagħbu. Imma qabel anke futbol mhix xejn. Mhux hekk? Bil-ball mifrix kont tal-plastik tal-ilma kont. Niftakar ftit ta' żmien ilu inbidel, mhux ftit ta' żmien ilu, naħseb issa ilu mal-ħmistax, għoxrin sena, inbidel, jiġifieri l-band li ġie iktar modern, dewwtuh xejn, u għamlu saħansitra five-a-side pitch. Xejn, ma jersaq ħadd. Ma tara l-ħadd. Qabel f'dik il-biċċa kienu jilagħbu. Qabel konna mmorru nieħdu pjaċir f'dik il-biċċa u kulħadd hemmhekk għaddej. Illum, u minn dak iż-żminijiet, hemm dan il-five-a-side pitch, jiġifieri għandek iktar kumdità fejn tista' tmur tilgħab. Jien, li kont immur għand ommi u missieri ta' spiss, qatt ma naf li nzertajt il-ġrad. Qatt. Jiġifieri, għandek il-kumdità. Dak iż-żminijiet aħna tal-età tagħna kważi, jiena u inti kważi daqs xulxin. Forsi, forsi għax illum trid tikrih five aside which qabel konna naqbdu mmorru nitlu nilagħbu. Imma dak meta kienu għamlulhom le, jien ma niftakarx li kien inkera, kien b'xejn għax kien tal-kunsill, il-kunsill kien iddeċieda li jibda jiġbor lin-nies hemmhekk. Backfired, iktar milli ġabar lin-nies li hemmhekk naħseb iktar marru. Għax qabel fil-verità konna nsibbu sementa u ilab. Fit-triq, mhux ma kien hawnx karozzi ta' siluq. Ilab. Kollox. Ġi irrelevanti jekk għandek xi serbun tal-iskola jew le, konna kif lasalna minn sa tkompli flip-flop. Da sekk tinżel tilab.
Ġifieri l-iskola jista' jkollok żarbun għadu ġdid l-ewwel ġurnata tal-iskola u jilab il-futbol, ġifieri. Niftakar il-lasti kienu t-taraġġ ta' fejn tinżel minn fuq għall-bandli u t-taraġ l-ieħor biex tinżel għall-bandli l-ieħor għax kien fuq ġiex pjani hawnhekk għal San Ġiljan. Allora meta kien jiskurja minn din naħa, eh, minn missu mur tal-għalih. Jon kella kien jaqbes għax kien kollox jixmur inti, le eh, mhux ħamur, mbagħad tispiċċaw niġġieldu, ħanu bil-qiegħda mhux ħadd, li nerġgħu nibdew. Kien ikun ħin tal-break, jiġifieri. Konna nieħdu pjaċir. Illum is-soċjetà tal-lum id-dinja nbidlet kompletament f'sens li wieħed irid jifhem li aħna konna nieħdu pjaċir b'dawk. Ma kienx it-teknoloġija. it-tfal tiegħi. Qegħdin minn it-liġi teknoloġija, aħna jinnaf aħna, ġifieri jekk aħna kważi tampar xulxin, il-ħaqna at that point. Ehm, milli ma kenniex illum u transition tal-li għandna, ġifieri il-ħaqna both worlds. Ma sax ngħid waħda kienet aħjar jew jew issa i u aħjar, ma sax ngħid qabel jew issa, ma sax nażel, Għax illum ċertu affarijiet li hawn illum xogħol li ma nistax nagħmlu kieku jien jew kienet ħafna iktar expensive biex nagħmlu. U iktar diffiċli.
U iktar diffiċli.
Ġifieri llum jekk eh, internet, social media, tgħinek tilħaq l-affarijiet iktar malajr. Ah, jien eh, Ovvjament hawn oversaturation ta' affarijiet bħal kull ħaġa oħra, ġifieri fid-dinja, eh, u bħal kull ħobbi, bħal kull xogħol. Imma mbagħad ovvjament għandek min-naħa l-oħra jekk tar faċli li u sa kieku qabel taħseb li kieku jekk qabel kieku ma kellix kieku qabel kien hawn tablet jew qabel ma kien hawn ġisabju telefons li mobiles li hawn illum, mhux ovvja tużhom kif. Mhux ovvja. Fim tiġifieri ma li beda jidħol il-computer u beda jidħol il-PC u beda Do jiġu l-lop fuq il-computers, iktar faċli biex ikollok, allura, fimt, il-ħin mux dejjem kien ħajkun barra, kien hemm ċertu ħinijiet un bat fejn iġib sħabek id-dar u tilab futbol fuq il-kompjuter. Ah, jien niftakar dak iż-żmien ma konniex ingawdu daqshekk it-television. Għas-sempliċiment raġuni jekk kien ikun hemm logħba li kienet namot tasal World Cup jew xi ħaġa. Jien niftakar missieri kien idum xi nofsija jfittex bir-rota hekk kien dak it-televiżor. Tfittex bir-rota biex tajk tiġix l-istampa. Mbagħad wara tiġi l-istampa kif poġġu kollha bħal tal-film. Terġa' mur barra ċaqla għalej. Allura ma kienx daqshekk li nistgħu noqogħdu nħarsu l-ħtib. Meta mbagħad bdejna nimmodernizzaw, bdejna nqattaw iżjed jien qudiem it-television hawn xejn mhux Imma jien xi kultant l-argument tiegħi huwa isma', għax irrid inwaqqaf it-tfal milli jagħmlu ġurnata bit-tablet. L-iskola jgħidulek, isma' jekk jista' jkun siegħa. Imma jien kif jista' jkun siegħa jekk jien it-tifel tiegħi jew inkella t-tifla tiegħi jdumu satejn tliet sigħat biex jagħmlu l-homework u l-homework qiegħed fuq it-tablet, kif nista' nħallihom siegħa? Mhux hekk. Awtomatikament minn satejn tlieta ħa jiġu erbgħa għax da jien sakemm immur jien naf mort ġibt xi ħaġa minn ġo xi kamra oħra jew, it-tifel mhux ħajqgħod jara l-homework, jeqliblu jmur jieħu l-YouTube. It-tifla l-istess teqleb u toqgħod tfittex il-mużika. So, il-żminijiet tal-lum huma li huma u wieħed irid jaċċettom. So, billi ħa noqgħod niġġieled mat-tifel, mat-tifla, għat-tablet u dan.
Id-dinja tal-lum, you have to embrace it, dik il-ħaġa. Ġifieri, anzi, għandna ħafna faċilità. li nistgħu nilħqu ċertu affarijiet tanks ta' teknoloġija. Ġifieri kontra ġifieri dejjem ħares il-qoddim. Lura sabiħ. Nara x'għamilna x'kien hemm sabiħ u iktar interaction in-nies noħorġu da. Ma illum. Tirrakkonta dak li għaddejna minn. Għandna d-dinja sabiħa tant. Dan naħseb lesti nistgħu nqabżuh. Huma l-Juventus huma Sampdoria. Huma rebħu l-Coppa Italia aħna merbaħna xejn waqajna serje bi. Tim ta' ballun li ovvjament li tal-Parma. Li tal-Parma u jekk jolqtok ġew iċċek eh, il-parties. Parties, parties. Parties jiġu daw jew festa. Unsa mhux festa mhux parties illum. Eżatt ukoll.
Eh, parties, id-dinja tiegħi, jiġifieri. Dejt Missieri kien idoq jiena, ġifieri missieri kien DJ, qabli, ovvja, u kuxin tiegħi li għallem li li kien DJ ukoll. U jiena jisni tħajjart automatikament naturali li mhix ħaġa li qont fil-ħodu attiva l minn tinsir DJ. Fehmt dejjem isa kienet id-dar inkollu bi music aħna, missier dejjem ixil vinyl, għad l-lestu biex noħorġu eżempju s-sib fil-axija, Mur kull saħħa sar familja u hekk fim dejjem missier jaqbad sakemm qed inlestu jibda jitfa' diski u da. Ġifieri kbirt fl-ambjent meta bdejt noħroġ mur kif għatlek qabel kont forsi nkun daqsxejn iktar mal-kużin tiegħi għax jien aħwa m'għandix. Allura l-kużin tiegħi kien jisu l-kuġini konna jisu fim isnaħwa wkoll. Kont immur għandu narax biex jipprepara biex jgħadduq il-klabs, ġo l-klabs u jixxi diski, kont immur miegħu biex jixtri diski, allura dejjem kont ġo l-mużika elettronika mbagħad jienu nikber. U mbagħad ehm, meta bejt noħroġ eh, u kien resident ġo klabs eh, partikolari qabel u li meta bejt noħroġ ovvjament mort hemmhekk l-ewwel klabs. Ehm, U bdejt jobdew jaġbuni u l-clubs, il-DJs u Vabbej, nidħol iktar fil-mużika, ġviri bejt eh, nikber iktar fil-knowledge, eh, nsegwi iktar artisti baranin, nisma radio shows baranin, DJs baranin, bejt nsifer u daw. Polizni bdaj nitħad, bdejt nitgħallem u kollu, kelli so 15, 16,

xi ħaġa oħra jekk mhix xi ħaġa relatata mal-mużika jew mal-events u dawn l-affarijiet. Trabbejt fiha.
Li xi ħaġa naturali, għalija naturali li xogħol, imma ma ngħidlu x-xogħol, ma ngħidlu x-xogħol, hija xi ħaġa li għandi passjoni għalija, għandi dedikazzjoni u inqum fil-ħodu ma ngħidx u fħamu naħdem jew naf li tumur ġol-istudju għalija pieċi. Tumur ġol-istudju nproduċi, jasa il-weekend tumur indoq. Li anzi jkolli ġem biex matul il-ġimgħa nipproduċi diska jew tnejn, jasal weekend u nipprovhom fil-klaws. Imma li tipproduċi diska jew tnejn eh, mhijiex xi ħaġa li jinnaf un fil-għodu jiena jgħid, eh, ħamur nipproduċi diska u ħanamela jew ħan iġi għandek ngħid isma' li kif tagħmel nipproduċi diska ħalli murada naħseb hija għalik mhijiex komplessa ma li xi ħaġa li hija ħanibdi għallum. Mhijiex xi ħaġa li ħammur poġġi bil-qeda u nagħmilha. Illum isir kollox bi programm fuq il-kompjuter. Hemm diversi programmi li li huma jgħidulhom ehm, DAWs, li huwa Digital ehm, Audio Exchange. Ehm, ġifieri daw il-programmi ikollhom sounds jo fihom ikollhom ċertu workflow li inti tista' teditja u tirrekordja dirett ġo fih u jsir kollox hemm ġo. Illum tista' tagħmel kollox fuq laptop. Ġifieri tista' tiġi hawnhekk fuq dil-mejda b'laptop, tibgħat il-headphones u tista' tagħmel l-ikbar hit fid-dinja. Hemm artisti kbar li għandhom hits kbar fid-dinja, ġifieri daw worldwide, eh, world class artists fl-electronic music, ehm, li ġast jipproduċu fuq laptop biss. Jiġifieri dawn jagħmlu hits just bil-laptop. Jiġifieri llum, again, mmorru għat-teknoloġija, llum teknoloġija tant hija avvanzata li tista' tagħmel li trid b'laptop. Jiġifieri imma it takes time biex inti one titgħallem il-programm, titgħallmu sew li inti tiġi kunfidenti fuqu u ovvjament ukoll li L-isti, hemm ħafna stili ta', ta music differenti. Ovvjament jiena meta niġi biex nipproduċi l-iktar li ħammur awtomatikament li jien eh, fuq l-istil li ndoq jiena normalment fil-weekend u li n-nies jafuni bih u hekk, jiġifieri bejn mużika house u techno affarijiet minn daw. Allura takes time biex inti jisek tiġi konfidenti u li jiġik ġo moħħok toħolqu. Ġifieri bdejt nipproduċi minn isu 2006. Minn 2006 kelli l-ewwel computer tajjeb biex ikun nista' nagħmel music bih. Music fuq. Minn dak iż-żmien law ma ma waqaf qatt. Ġifieri nagħmel music. Kważi kuljum. Ġifieri jien kuljum nagħmel music, ġifieri jekk forsi naqbeż jumej jew naf ftit fil-bidunet kont naqbeż jumej jew ġurnata, llum ma naqbeż xejn. Ġifieri llum ġi day to day job eh, tiegħi li nipproduċi l-music, ġifieri eh, practice makes perfect, dak bħal kollox, ġifieri futboler tkun tajjeb kemm tkun tajjeb, Nitkellmu fuq il-futbol. Inti jekk mhux ħadd għamel training ħadd itlef it-taċċ, ħadd itlef eh, in-nifs. So kollox għandu bżonn il-prattika tiegħu u ovvjament il-knowledge u l-prattika eh, f'ħafna snin mbagħad jirrifletti f'riżultati. Ġifieri eh, Imma kollox idur mal-mużika jena, mela, kull-jum kważi, kull-jum. Għal-kem il-kwit nħobbu daqs kem nħobb l-istorbju, ġifiri jekk jazil kolli weekend ħafna eh, gigs, it-tnejn, jew the next day li mandoqx, ma nismax music, ġiri anka television eh, mute. Just nara, jew baxx ħafna. Ma jkollix ebda distorbju, ġifieri nserraħ naqgħu widnejja u da, ġifieri daqskemm inħobb l-istorbju u l-ġenn, inħobb il-kwiet ukoll, ġifieri. Li jiena l-istorbju ma mhux mill-istorbju, jiena għandi għandi kundizzjoni fejn l-oġġett ripetut Idejjaqni, jiġifieri jekk ikun hemm xi ħadd li tħawwad it-te jew il-kafè, hemmhekk ħa ħa ngħidlek, isma', taħseb, jew inkella min ikun għadu ma jafnix, ix-xogħol joqogħdu vera attenti, għandi tlieta miegħi fil-kamra jħassru joqogħdu vera attenti. Imma ġieli jidħol xi ħadd ma jindunax, imbagħad ngħidlu, attent għax ħa jkollok tixtri mug, u jibqa' għaddej, ngħidlu x'ħa tkissirlu l-qiegħ. U hija, sorry għax naf li tbati biha, ġifieri xi ħadd li namod xi ħaġa li ddejjaqni ħafna meta kienu jmorru tfal fuq il-mara, ma, ma, ma, ma. Oġġett li jonkella ġili nisma' xi ħadd ieħor, nkun għandi għandi dik il-kondizzjoni jiena li l-affarijiet li jkunu ripetuti jew inkella ta' ħsejjes. Għandi l-kunjat u jien meta jidħol miegħi fil-karozza dejjem biċ-ċuvet f'idejh. Ivervira. U joqgħod ifaqqar ċwievet, u jien ngħidlu, issa sirt, kif jidħol ngħidlu isma' seat belt u ċ-ċwievet żommhom fil-ponn. Toqgħod xi ċekċek, allura tibda tidra. Għandi kollega tiegħi x-xogħol ikollu l-headphones f'idejh u mhux qed jinduna, qed jisma' l-mużika u jibda jħabbat. U mbagħad jinduna hekk minn taħt il-għajn jibda nagħmillu rasi hekk u jinduna li jiena isma'.

Imma ovvjament Tipprattika d-dar. Tipprattika d-dar, għandha kamra tagħha, għandha kollox jew kamra. Le, ma tiġix repetuta, ħan nispjega lek għax xina mbagħad il-mużika li hija tal-widna. Il-mużika tiegħi tiġi repetuta. Le, le, le, le, vera, Jien il-mużika tiegħek kif jgħidu, il-baqra tinbih kollha. Il-mużika tiegħek it-tifla tiegħi, il-mużika tiegħek ħadd ġabha għal xiex għax Qed titla' tismagħha u b'xi mod jew ieħor ser tkun qed togħġobha. Jien trabbejt nisma' min naf jien bniedem li kont naħraqha d-diska dak iż-żmien, it-turntable. Bon Jovi, żmien Europe, il-Melissa Etheridge, AC/DC, niftakar f'Ġanni, Ġanni kien bella li l-ewwel. Jiġifieri. Drajt nisma' dawk il-mużika. Hija mużika li eh, lili tirrilassani. Mhux qed ngħidlek il-mużika li tagħmel lili. Le, fis-sens, mhux ma iddejjaqni, imma iddejjaqni dik il-mużika li tħallċim kienu ħin kollu dika it's tiring. Inhu biex jirjek namot kien hemm fażi awkas fej tħaltni kollu kellu din mużika u saqsejtu għatlu smatlu jena X'int dħalt ħsibtha li l-mużika kienet ta' dak il-ħin. Imma mbagħad il-mużika baqgħet għaddejja l-ħin kollu tinbidel minn waħda l-oħra. Isma' għatlu jien ma nafx jekk tistax imqard baxxila, għatlu għax one mhux tajjeb li jiena qed niekol u dil-mużika qasbis kważi biex nitkellem qed nibgħatlek messaġġ. Qalli sorry, qalli sorry, qalli dak dik hija l-mużika li nduq għatlu għandek raġun, hawnhekk tiegħek, sens ħallas u tlaqt. Ma stajtx nibqa' f'dik il-mużika. Għax imma le, jien nammira l-fatt li inti għandek Int u DJs oħra li one għandkom dil-kapaċità, two jirnexxielkom bil-mod li tafu intom, jirnexxielkom taslu sa massiċċità kbira ta' żgħażagħ li fl-aħħar mill-aħħar tgħaqqad. Tgħaqqad fil-parties. Ikollok ftit qabel ma bdejna, bdejna niddiskutu Ibiza u x-xogħol li inti ħa jkollok ftit ta' żmien ieħor. Inti mhux biss qed tieħu ismek imma qed tieħu isem pajjiżek barra minn Malta miegħek, apparti minn hekk, in-nies li lilek isegwuk jgħidu eh ma tafx xiex, Qalbi Ħaj kanta hemmhekk, eh Ibiza, ejja morru għax għandu, allura qed tattratta volum ta' nies ieħor miegħek. Allura il-mużika tiegħek mingħajr ma trid, jiena bħall-isports, il-mużika qegħda hemmhekk biex tgħaqqad, mhix qegħda hemmhekk biex tifred. Le, le, żgur, żgur, żgur.
Issa, jien anke nkun qiegħed il-ground, B'mod speċjali dal-aħħar issa kien hemm klabb jgħajjar il-ieħor. Isma, napprezza l-mużika kollha, ejna. Eh, bla dubju. U nisma kollox.
Eh, Ġifieri nisma kollox. U nħobb anzi nisma music li mhijiex taċ-ċirku tiegħi. Ekku, ekku.
L-insegwi iktar mill-viġin. Ġifieri nisma kollox, ġifieri knowledge ta' music differenti. Għandi wkoll, peress li nsegwi ħafna affarijiet u naf minn fejn ġejjin u nara dokumentarji l-electronic music ġiet eh, minn soul, disco, affarijiet ġifieri naf minn fejn jiġu. Ġifieri għandi ċertu, allura nisma' ħafna affarijiet minn napprezza l-music kollha. Ehm, imma mbagħad ovvjament għandi soda xejn iktar viċin lej dak li tħobb inti. lejn stili partikolari. Imma, again, semmejt li kont jaġġor restorant b'ħafna sound, dak mhux tajjeb għalija wkoll, eh, mhux tajjeb, le, jien jekk ħammur nikol ħammur għal-kwiet, jekk ħammur ġo klab nafx ħansib. Ma ġo restorant, eh, fimt, ġifiri, ma għandi għandi ċertu barriers u limits, fimt li jitfawni fin-normalità wkoll. Ġifiri, Li sabiħ li xi ħaġa li tlaqt biha, li inti l-istorbju tħobbu daqs il-kwiet.
Inħobbu daqs il-kwiet, inħobb l-istorbju, inħobb il-kwiet ukoll. Ġo l-karozza ma nħarġx radio jiena. Li jiena nixgħalu ftit żgħira ma ħafna mill-ħin inkun qiegħed il-ħin li nitlaq mix-xogħol għad-dar jew mid-dar għax-xogħol huwa l-ħin li nkun qed nara xi ħaġa. Preferi nismagħhom jitkellmu, joqogħdu jibqa' jagħmlu xi parlata. Jekk ikun hemm diska li Batta u togħġobni hemmhekk ħa ngħollilu, mhux ħa ngħollilu li taf kif, imma nismagħha. Imma mbagħad meta jerġa' jidħol id-diskors nerġa' nbaxxilu u ngħid isma', ħa nibqa' dejjem b'mur sax-xogħol u noqgħod għall-kwiet. Hemm hu silenzju. Is-safar ukoll dak. Safar. Is-safar, silenzju, eħe, jiena l-għena tiegħi hekk. L-għena tiegħi. Jien kelli l-opportunità Kemm bix-xogħol li nagħmel, kemm b'dak li kont nagħmel. Kelli l-opportunità ndur ħafna postijiet. Għext barra wkoll għal żmien naqra mhux ħażin. Fejn kont?
F'Sqallija jiena kont.
Biss naħseb li ara xi ħaġa ta' barra minn hawn. Xi kultant nibda nitkellem ma' xi ħadd jgħidli ta' barra minn hawn għalija ta'. Inkun qed nitkellem ma' xi ħadd u ngħidlu kemm immur postijiet. Fl-aħħar mill-aħħar xorta tmurx ġimgħa, tmurx ħamest ijiem, tmurx whatever, xahar, tibda tgħid iġri tasal il-ġurnata ħa nerġa' mmur lura. Biss. Speċjalment l-aħħar ġurnata.
Xi ħaġa ta' barra minn hawn. Jien x'ħin nitla' fuq il-vapur ta' Għawdex biex immur Għawdex, ninsa il-problemi kollha li jkolli. Jiena dak it-traġitt miċ-Ċirkewwa għal fejn irid immur u lura, Assolutament, jien inkun insejt kol. U x'ħin immur Għawdex, jieri nibda noħroġ indur dawk in-naqriet anke jekk immur fl-istess postijiet oħra, tgħid isma' kemm ħadd titla' Għawdex jekk tlajt għaxar darbiet f'ħajtek tkun dor ta' kollha żgur. Imma nitla' kemm nitla' ma niddejjaqx immur ġol pjazzez, npoġġi bil-qeda noqgħod nieħu drink jew kafe, u mbagħad mort dor x'imkien u erġajt mort għall-ikel jew inkella poġġejt bil-qeda u qatt tara xi ħaġa. Onestament qed ngħidlek, il-ftit l-erbat, it-tliet ijiem l-erbat ijiem li nitla' huma l-iktar erbat ijiem li nkun għall-kwiet.
Għawdex sabiħ. Sabiħ ħafna.
Jiena
ehm, għalkemm ġifieri ġieli nitla' ġast indoq u ninżel, ikun fil-għaxija. Ehm, ġieli ġifieri kolli ngħidu sibt, relax, u morru, morru, ngħidu lunch, imkien, Immor naqra sa tapinu, immor nduru dawra, immor naraw xi veduta, u hekk għawdex għawdex. Sabiħ, kif qed tgħid int, rilassanti. Ħafna.
U dejjem tgħaddili minn moħħi li ngħid meta jasal iż-żmien li ngħid nirtira jew forsi għandi bżonn aktar kwit fajti. Għawdex.
Għawdex. Kemm sajħa l-okwit ma nafx ma nisperaw li. Xinu? Kemm ħajħa l-okwit ma nafx ma nisperaw li. Imma jena jdu
jibqa kif l-lum u gol bizzejed. U gol bizzejed, għax
hemm iktar hemm paċi, fim, hemm hemmx dak il-tajt li forsi bikun għadna għalli il-rabba dwar għadna għagġen, u forsi naqamar sal-forn fil-sajfek, imma l-bqija Fix-xitwa nara ħisbaħ, ma nafx għalfejn. Għawdex, nara aktar. Ikun hemm inqas massa ta' nies. Iktar kwiet u imma again, għax forsi nieqes aħna neqsin forsi minn kwiet. Minn kwiet. Fimt, ħajja maġla.
Il-ġurnata tagħna.
Hija waħda li tibda u ma tax meta tispiċċa. Inti l-istess, ġifieri.
Tal-biża'.
All right. Attara, għalunna thank you fl-axħar. Illa, thank you tal-ikel. Thank you tal-ikel.
Jina ħat, u għata pixir tijaj li zurt nafek. Nawguralek għal. Grazzi. Ġranet kolla li ġejjin li għadbaqalek u li għandek tagħmel issa bo speċjali barra minn pajjiżna. M'għandix dubju li ser tkun mhux wieħed mill-aqwa ma l-aqwa. Kif titkellem fuq il-mużika għandek passjoni kbira. Mhux ħa ngħidlek ħa niġi l-parties tiegħek imma jalla nkun għaddej u ninzerthom għax nitlaq liem ħabba l-mużika.
Le, jiena vera il-pjaċir tiegħi li ovvjament intqajt miegħek li mhux qed narak minn ġo television imma kelli l-pjaċir li niltaqa' miegħek personalment.

biex inkomplu nsegwi fuq television. Napprezza li segwi. Għall-sports.
Grazzi lilek. Thank you.
Thank you.